Кемгә ошаган? Моторым белән кайтып җиттек авылга. Аллага шөкер. Яла. Сухрау дигән авыл, һәм исәп шәтен. Инде Сухрау дигән хыштыктан кирип карагыз. Все, от души. Уху! Кайфләр шәп. Менә кайтып җиттек. Менә мотор, менә менә безнең өй. Әнә. Һә, әнә. Әнкәй каршы ала. Кәмсез, әнә, әнә, әнә беренче тәрәзәдә, беренче этажда.

Үзем дә сөенеп килдем. Инде һәр ел саен бит сезгә әйтәм, менә, менә шулай, шулай була дип, киләм дип, киләм дип. Утыр. Все, утрам хәзер. Ярабби, ярабби.
Менә бәхетле, тәүфиклы, михрибанлы, шәфкатьле булырга тырышыгыз. Туганнарыгызны якын итегез. Менә безнең шикелле тату, рәхәт гомер итеп, әйбәт сабыйлар үстерергә насыйп булсын. Үрнәк семьягә килдең, безнең сүзне тыңлап, рәхәтләнеп гомер итәргә насыйп итсен, гомер итәргә насыйп итсен. Бөтен киленнәребез дә менә шушындый булды, малайларыбыз да шундый булды. Гомеребездә исерек күрмәдек. Дулаган кешене күрмәдек. Менә алар бер тавышлык тынсын ишәмәҗәкләр. Мин дә алты бала карап тәрбияләп җөрдем. Укудан чыгалар да укуга кергәнче миңа кайталар. Беренче класстан 11 класска хәтле.
Әйдә. Мин бит менә әйткәнем теге кемгә ошаган дип. Мин әйтәм бит, менә мин копия инкә инде. Күзләре белән, борыннары белән. Әй, сиңа ошаган дим мин. Кемгә ошаган дип, сөйләр бит кемгә. Әйтәм бит, хәр чак менә шулай матур итеп тора, тиюче кеше юк. Безнең өй, менә бу безнең, әйтәм бит, палас. Раз не матур. Киттек чәчәргә. Бабай. Бабай аласыңмы?
Алло.
Бөтенесен әйт. Нинди семьягә туры килгәнең? Менә Аллага шөкер, кызым, шушы тирә кешесенең кайсыннан сорасаң да, безнең гомерендә бер кешем яман мисалга булмадык. Ярар, мактама инде инкәй, булды инде, булды, рәхмәт. Менә. Шаяртып әйтәм, рәхмәт.
Улым тәртипле булдыгыз? Гел.

Бу безнең түрдә колонка урам аркылы гына. Анда яңгыр яумаганда су үтә бит инде кеше күп алмаганда. Колонкага басып су алганнан да һәм бөтен кеше күрә инде. Шул су эчендә сал эчендә сикерәләр. Сикерәләр. Магазиннан бергә чыкмыйдыр өйгә. Уф, лен, тагын конфет ашыйсың, кайларга барыйм икән? Ник бирә бит бирмәсен. Сорамыйм бит, үзе бирә ди, бирә. Аның теле дә бик оста иде. Әтәш тә алып әйтәм бәләкәй чакта. Ул аны теге ныкталап бетермәде инде. Анан да әнкәй шунда нидә утыра, эскәмиядә утыра, ишек төбендә, ишек алдында. Сарайдан җигереп чыкты да, анан азардан әтәш Бу бала аны күрү белән әллә үзе җылынды, әллә әтәчләрен чыкты. Менә шушылай итте. Җирдә хәзер. Сәгимә өстенә менде дә утырды әтәч. Әтәч мигәшә күрү җүләр. Әтәчне барып моның өстеннән тотып аттым да, моны алып кереп, битләрен, күкрәкләрен салкын су белән җуып, аны сулар эчертеп, айнытып, бик озактан соң гына йокладык. Аны хәзер айныттым да, пычак кайрадым да, чыктым да, әтәчне туеп аттым. Ишек алдына чыгармый бит. Ул бит бик куркыныч әтәч талау. Я тилсә кала, я көйсә кала. Әтәч шундый яшәке бит ул. Ходай күрсәтмәсен.

Болай диген. Әнә киттек. Рәхәт алды. Моннан күңелләр тынычлана. Тынычлана.

Мин аларга гел әйтәм инде, бабай. Мин аларга гел әйтәм инде, бабай сорыйм әйтәм, нишләп арттырмыйсыз дип. Әле эш булгач әйбәт бабай, главное эше булсын. Главное эш бар.
Шунсы эш булгач, бар. Эш бетәрдәй түгелме соң әле? Юк, юк, юк. Эш, эш бик күбәя. Эш бик күп. Мин әзрәк, әзрәк реклама да ясыйм бит мин әзрәк. Ә?
Әзрәк реклама да ясыйм. Ничек инде?
Үземнең биттә, Инстаграмда. Әйе.
Анда бер 2 3 4 5 мең 5 мең алам мин. Шул реклама ясап инде. Менә син бит телевизор карыйсың? Әйе. Анда реклама килеп чыга бит. Әйе. Ул бит реклама өчен кеше акча түли. Әйе. Мин үземнең бит тә тоже әзрәк-әзрәк шулай куйга алыйм. Аның өчен миңа тоже акча түлиләр. Ә.
Аңладыңмы?
Әйе.
Яраш, сау буласыз, киттек без. Бабай, пока яме.
Әйе, өйтәгә китәбез ала бирсә.